Geçen ýylyň noýabr aýynda Türkiýe döwletiniň deportasiýa merkezinde ýigrimi güni geçiren otuz ýaşly türkmenistanly raýatyň başyndan geçirenlerini siziň dykgatyňyza ýetirýäris. Bizde ähli maglumatlar bar, ýöne özüniň howpsuzlygy sebäpli, özüni Baýram diýip atlandyrylmagyny haýyş etdi. Men iki müň on ikinji ýylda Türkiýä geldim we iki müň on sekizinji ýyla çenli bu ýerde kanuny ýagdaýda galdym. Türkiýe döwletinde ýaşamak üçin rugsatnamamyň möhleti gutarandan soň, ýene bir gezek möhletini uzaltmak üçin türk migrasiýasyna resminamamy tabşyrdym, ýöne gynansam-da ret edildi. Kanunlaşdyrmak üçin başga bir ýurda gidip gelmeli boldum. Şeýle mümkinçiligim bolmansoň, bikanun immigrant ýagdaýda galmaly boldum. Iki müň ýigrimi birinji ýylyň birinji awgustynda Stambulyň Aksaraý şäherçesi tarapyndan işe gidýärdim. Metro girelgesinde polisiýa işgärleri resminamalary barlap duran ekenler. Resminamalarynyň ýoklugy sebäpli meni tussag etdiler we Tuzla sebitinde ýerleşýän deportasiýa merkezine iberdiler. Lageriň doly ady, Stambul waliligi, il göç idaresi müdirligi, Geri gönderme merkezi. Iki günden soň biz ýigrimi dokuz adamdan ybarat bolup Erzurum şäherindäki deportasiýa lagerine iberildik. Ellerimizi we aýaklarymyzy daňyp üç awtobusa mündürdiler. Jenaýatçy däldigimize garamazdan, kazyýet işi geçirilmezden, aramyzda syrkaw ýa-da başga kynçylyklar bolmagyna seretmezden ellerimizi we aýaklarymyzy jenaýatçy hökmünde daňyp alyp gitdiler. Meniň pikirimçe, bu adamkärçiliksiz garaýyşlaryň biridir. Stambul bilen Erzurumyň arasynda ýigrimi iki sagatlyk ýol bar. Bu wagtyň dowamynda bize hajathana gitmäge rugsat bermediler. Käbirleri hajathana işlerini awtobusyň içinde oturan ýerine etmäge mejbur boldular. Erzurum şäherindäki deportasiýa merkezinde erkekli we aýally türkmen raýatlaryndan doludy. Bulardan käbiri aýakýalaňaçdy, ýagny, aýaklarynda hiç hili aýakgap ýokdy. Olaryň arasynda hassalar hem köpdi. Men özüm hem kesel, ýagny ýüregim agyrýar. Meni tussag edenlerinde ýanymda ýürek agyrysyna garşy dermanym bardy. Lagere gelenimden soň, dermanlarymy şahsy zatlarym bilen galdyrdylar. Dermanlarym gutaransoň, deportasiýa merkeziniň işgärlerine maňa şol dermandan öz puluma satyn alyp bermeklerini haýyş etdim, emma olar maňa asla kömek etmediler. Ýollaryň ýapyklygy sebäpli watandaşlarymyz gaty görgi görýärler. Ýüzlerçe türkmen umytsyzlyga düşdi. Olara lagerden çykmaga rugsat berilmeýär. Türkmen konsullygynyň işgärleri olary baryp görmeýärler. Ýöne bu olaryň wezipeleriniň bir bölegidir. Meniň türk häkimiýetlerine gaharym gelenok. Türkmenistan ýaly bir ýurduň potensialyna eýe bolmagymyza garamazdan, prezidentimiziň bolmagyna garamazdan, hökümetimiziň bolmagyna garamazdan Türkmenistan halkynyň ejir çekýändigine gaharym gelýär. Kyn ýagdaýlarda bizi gorajak adam ýok. Ýurdumyzyň we ýolbaşçylaryň öz raýatlaryna degişli resminamalary bermeýändigi üçin biz günäkär däl. Şol sebäpli şeýle bir ejir çekýäris welin, hatda käwagt suw we iýmit tapmakda kynçylyk çekýäris.